Meta Vestru kellu jħalli d-dwejra u jmur l-isptar, sogħob bih u sellem lill-ħamiem għall-aħħar darba. Iżda l-akbar problema kienet f'Efu. Il-ħbieb veri jgħixu flimkien fis-sigħat is-sbieħ u jeħtieġu lil xulxin wisq u wisq aktar fis-sigħat il-koroh. Sar ftit ħwejjeġ, ħa miegħu l-ftit flus li kien ġemma' bil-għaqal wara li kien ikun xtara l-ikel tal-ħamiem, u telaq lejn id-dar tax-xjuħ. Fefu qabet it-triq miegħu wkoll. Is-soru, dritta dritta u b'leħen ta' dixxiplina, fehmitu mill-ewwel li l-kelb ma setax jirfes mill-għatba tal-isptar 'il ġewwa, Għalxejn Vestru ta Elf prova ta' ħbiberija qawwija ta' bejniethom, u għalxejn fakkarha li ma kellu lil ħadd ħliefu. Lili ħadd, sinjura, ma jiġi jarani, familja m'għandix. Jekk jogħġbok ittellifnix żmien, hawn mhux post il-klieb. Ix-xjuħ mistrieħ u ndafa jridu, u mhux inbigħ u mard żejjed, widdbitu s-soru. Ibqa' fuq kliemi, sinjura. Fefu la jinbaħ, miskin, u lanqas idejjaq lil ħadd. Jisma' minni f'kulma ngħidlu. Għax trabba miegħi. Qisna aħwa. Issokta kważi bid-dmugħ f'għajnejh Vestru. Biex jikkonvinċiha, ħabat se jagħti xi ordnijiet lill-kelb biex il-mara tara hi stess li kliemu kien kollu minnu. Is-soru tenniet b'leħen ftit aktar imgħaddab il-kliem ta' qabel. Ħadet nota tal-partikolaritajiet ta' Vestru u baqgħet sejra. Il-każ, suppost, kien magħluq. Nofsiegħa wara, fil-krutur ta' ħdejn il-bieb ta' barra, kien għad hemm iż-żewġt iħbieb. Ir-raġel jistrieħ fuq siġġu tal-qasab li sar warajh, u jgħarrex 'l hawn u 'l hinn lejn l-uċuħ strambi imqita li kien hemm fl-inkwatri kbar imdendlin kull wieħed ftit piedi bogħod mill-ieħor. Il-kelb intilef ixammem u jara r-riflessi jilmgħu fuq il-madum ileqq. Kien għadu qatt ma mexa fuq art nadifa bħal dik. Il-bqija tad-dwejra ma kinitx hekk sewwasew. Iridu jifirduna f'Ev. Ma jridunix aktar flimkien? F'Ev u ma jafux kemm aħna ħbieb kbar. Beda jewden huwa jħares lejn l-annimal li kien għadu jxammem ftit passi 'l bogħod. Il-kelb, meta jfettillu, kien jgħolli ftit rasu u jħares lejn sidu. Għajnejh kienu jkellmuh u hu kien jifhem kollox, sa l-inqas sillaba. Vestru għarraf iqatta' wkoll il-ħajja tal-isptar. Kien irnexxielu jaqla' l-permess li joħroġ kull jum jagħmel passejn ma' Fefu fit-trejqa ta' quddiem il-post. U l-ħbiberija ta' qabel ma mietitx. Huma u jimxu kienu jitkellmu l-lingwa tagħhom, sakemm ix-xwejjaħ jintasab fuq bank u jħares lejn ħabibu fit-tul. Id-demgħat kienu jaqgħu minn għajnejh bi skossi. waħda wara l-oħra, u ż-żewġ kmajriet, il-ħamiem tal-misraħ, il-qamħ, il-qaraboċċ, id-dinja qadima b'kull ma fiha kienet terġa' tieħu sura madwaru. Meta kien isir il-ħin biex jerġa' jidħol, ix-xwejjaħ kien jieqaf ikellmu mill-ġdid u jwiddbu bil-ħlewwa, b'sebgħu l-werrej imxengel lejn l-art. Qis li tibqa' hawn. Attent mill-karozzi! Titbiegħedx, u għada nerġa' nsibek hawn. Fefu kien jibqa' jħares b'għar għajnejn miftuħin beraħ biex ma jitilfu xejn li xejn, donnu jrid jistaqsih għala din il-firda kollha wara snin sħaħ ta' fedeltà. Huwa u dieħel iċekklem, Vestru kien iserraħ rasu li, għallinqas, Fefu ma kienx se jiċċaqlaq minn fuq il-għatba. Is-sor u ġieli ratu mixħut fuq it-tarġa jistenna u jistenna, u ġieli jgħajtet miegħu, Itlaq 'l hemm, ja ikrah! Iżda Fefu qatt ma fehem din il-lingwa, u qatt ma ħa għalih, u baqa' jistenna il-ħin tas-soltu kif kien miftiehem. Meta Vestru għamel erbat ijiem ma joħroġx, Fefu ipprova jidħol ġewwa, Iżda l-ilħna goffi u qawwija qalulu, Kexxi 'l barra ja kelb! U riġlejn kbar ġrew għal fuqu biex juruh li ma kienx milqugħ. U fefu kien jerġa' jsib il-qagħda tiegħu 'l bogħod mill-ilħna u minn riġlejn. Vestru bla ma kien miftiehem miet fil-ħames jum. Fis-skiet qisu ħamiema minn dawk li kien jitma'. Sabitu kiesaħ is-soru u bkietu għaliex ftakret meta talabha tħallih iraqqad ħdejh lill-ħabib tiegħu u reġgħet qaltlu le. Hekk kienet l-ordni, u kienet taf li t-tmiem kien riesaq. U kienet taf li l-ħbieb iridu jsellmu lil xulxin qabel jinfirdu għal dejjem. Huwa u ħiereġ it-tebut mill-bieb tal-isptar, Fefu kien għadu mitluq jitgħażżen, jistenna bħal qabel, għax Vestru donnu nsieħ u nesa l-ftehima ta' raġel. Kien is-sitt jum, U sitt ijiem huma twal wisq għal min iħobb. Meta l-karru telaq u reġgħet waqgħet il-ħemda fit-trejqa ta' quddiem l-isptar, u meta anki l-qniepen tal-kappella waqfu jdoqqu, is-soru sabet lilha nnifisha weħedha ma' fefu fil-bieb. Sejħitlu ġewwa, u resaq lejha jferfer denbu, għajnejh iżeppġu fuqha. Din l-istess waħda, forsi qal bejnu bejn ruħu, daħlet qajla qajla fil-kurutur, wiċċha dejjem lejn il-kelb u baqgħet tistiednu jimxi magħha. Fefu ferħan se jtir b'qawwa speċjali f'ġismu kollu, ħaffef il-pass. U malli ra li ħadd, ħadd ma kien hemm biex jgħajjat miegħu jew igerrxu, telaq jiġri bil-ħeffa 'l hawn 'il hinn, ixammem u jfittex sala wara l-oħra. Is-sor u b'għajnejha jdemmha u baxxiet rasha u ħarġet il-maktur. Hi u sejra, reġgħet iltaqgħet mal-kelb għaddej jiġri, iżda ma kellmitux. Ma sibtux Qaltlu, bla ma semagħha, bil-maktur kobba mxarrab quddiem ħalqha. Il-ħamiem tal-belt kien hemm bħas-soltu. Ilkoll ferħana jduru jnaqqru u issa jittajru u issa jerġgħu jinżlu fl-art. L-iċken ħsieb ta' Vestru. Fir-rokna tal-misraħ, fuq wieħed mill-bankijiet antiki, kien hemm żewġt iħbieb xjuħ iħarsu lejn it-tjur u jirrakkuntaw l-imgħoddi tal-ħabib tagħhom.